ke a go dumelisa mophuthego setšhaba sa modimo maloko otlhe a bantu reform church of south africa bomme le bontate baena le dikgaitsedi bana ba sunday school ke le dumedisa ka lebitso la morena nna jesu kreste amen ke santse re buile re tsweletse go bua ditaba tsena tsa modimo kalendara ya aforika borwa mo kgweding ena ke kgwedi eo ba e lebeletseng ba lebeletse motho yona mme kgwedi ena ke kgwedi eo melaetsa e boitshepo eo modimo a tlabeng a e laolela go batho bao ba kgethileng go fana ka mantswe a boitshepo re tlabe re lebeletse motho yona mme mme kgwedi ena ke tlabe ke e fana ke e fa bomme e tlabe e le bona ba tlabeng ba ralla serala sena sa koloi ya legodimo ya moya gore o fitlhelele ditaba tsena o di fumane go bomme ba thapelo bao ba tla beng ba bua ditaba tsena tsa legodimo ntumelele pele re simolola tshebeletso ya mosong wa kajeko sontaga ena ya pele ya kgwedi ena ya bomme ntumelele re tseye sefela seo se tla beng se atumetsa bomme botlhe gore ba tlatse ba utlwe se bomme ka bona ba bua bogolo ba modimo ebile e le bomme bao ba tsosolosanang ka bo bona gore bogolo ba modimo bo tletlong bo bonagale to re mamele sefela seo se tla re ntsenyang ka gare go tshebeletso sontaga ya ntlha mo kgweding ya bomme tlo re tsamaya mmogo sefela

ke lebogetse sefela ke buile ka re moso ona kgwedi ena ke kgwedi ya bomme ka ntle le go senya sebaka ntetle ke kope mamoruti modingwane yoo a eteletseng bomme ka gare go motse wa modikwe a fane ka lentswe la gage la pele leo le theogileng leo modimo a mo laoletseng gore a re fe lona tlo re mo fa tsebe re tsenele ena ka gare o tshebeletso mamorete modimo wa ene sebaka ke sa gago mo mosong o montle wa sontaga kgwedi e le ya agaste kgwedi ya bomme o le buang le ena o ke mamoruti modingwane ke rata go le dumedisa lebitso le letle la morena le mophedisi wa rona e bong jesu kreste bomme botlhe dikereke tse farologaneng ke kopa nna le wena re kene mo lentsweng le ntate modimo a re fileng a re guidileng gore re bue ka lona go seng ga letsatsi fela pele re ka kena mo lentsweng le ke kopa re keneng re tswalele matlho re kopeng tate modimo ka thapelo lebitso le letle lebitso la mora lebitso la morena le mokgweetsi wa rona e bong jesu kreste papa ka lebitso la jesu ra go mema go seng ga letsatsi re isa ditanki le ditebogo go wena jehova gobane ke wena ya tshwereng maphelo a rona re go lebogela tshireletso o ntse o go file yona jehofa o kile wa lala le rona bosigo bo fetileng mamaledi wa go loka wa ba wa tsoga le rona go sengwa letsatsi la kajeko jehofa re ka ikaketse ga re ka re re tsogile ka botlhale ba rona ke ka kutlo le kutlwelo botlhoko ya gago jehofa lerato leo o nang le rona ka gara south africa we thank you lord modimo maatla gotlhe gobane re sentse re na le opportunity jehova ya gore re a tla ra kopa go wena modimo ra go leboga re le ga ntse re le mo di-lockdownong jehova mo covid-19 e kene modimo maatla gotlhe e ntse e tswelela dinamba di ntse di namelela fela ga re latlhe tshepo go wena gobane tshepo ya rona re e beile wena mopholosi wa maphelo wa rona we thank you holy spirit for sengwe le sengwe se o re etsetsang sone jehova re lebogela le guidance o re fang yona mo gotlhe mo re tsamayang teng re na le tshepo le tumelo ya gore o modimo o kutlwelo botlhoko ebe o tlo go utlwela botlhoko ra go mema kgoseng ka tsatsi la kajeko re le bomme re konile ditlhogo ra go mema the holy spirit re kopa o utlwe thapelo ya rona jehova towards this disease re na le tshepo le tumelo ya gore ga re tla go wena jehova ya sa tlholweng ke letho o kile wa bua wa re ga re tla go wena modimo re tla ka boikokobetso o modimo wa dipelo ra go mema right now jehofa kena ka gare dipelo tsa rona go seng ga letsatsi o nne le rona jehofa lentswe le re tlabe le bua ka tsatsi la ka tseko modimo le tswa ka molomo wa ka fela ka guidance ya gago jehofa ke kopa go wena jehofa modimo maatla otlhe re tlame dipelo jehofa re be dipelo dingwe jehofa maatla otlhe kena le rona go seng ga letsatsi we thank you lord

re kopa go wena tswa fa modimo maatla gotlhe e ba le rona ga re tlabe re bane lentswe le ga re tlabe re rarolola lentswe re kopa wena jehofa ga oli ya gago e rothele lelemeng laka o nthuse jehofa o tsamaye le nna lebitso le letle la morena le mophodisi wa rona we thank you lord amen and amen and amen batswadi ba ka bomme ba ka ba ratega lentswe la rona la mesong re le bona bukeng ya exoda 2 verse 1 to 9 exoda 2 verse 1 to 9 yona ga re e bone mmogo e buisa ka tsela e monna mongwe wa letsogo wa fa a ya a tsaya mosadi go bong moradiawe mme mosadi yo a ikgala a tshola ngwana wa mosimane ya re a bona a le montle a mo fitlha dikgwedi di le verse 3 ya re a sa tlhole a kgona go mo fitlha A mo tseela serota sa lotlhaka, a se bipa ka boreku jwa mmu le boka, a baya ngwana mo go sona, a ba a se fitlha mo matlhakeng fa losing lwa noka ya Nile. Verse 4. Mme kgaitsedie a ema kgakalanyana gore a tle a bone se sengwe se mo diragalelang verse 5 ke fa moradi wa farao a fologela kwa nokeng ya nile go tlhapa Basetsana ba bangwe ba ntse ba tshameka fa losing lwa noka ya Nike. Jaanong ya re a bona serote seo mo motlhakeng, a roma lelata la gage la ya la se tsaya, verse 6. ya re a se ya re a se khurumolola a bona ngwana a fitlhela e le mosimanyana yo o lelang a mo tlhomogela pelo a re ke ngwana mongwe wa bahebero

go tswa lentsweng lena jehofa we thank you father we thank you lord we thank you holy spirit amen lentswe le badimo lona le ne le balwa bukeng ya ga exoda verse 2 1 to 10 bao ba e leng gona ba le utlwang se exoda 2

mo lentsweng leo re le badileng lentswe la exoda verse 1 exoda 2 verse 1 to 10 ha re tlhaloganya go tswa ko exoda 1 se se entseng gore mosadi ona a bone go molemo gore a fitlhe ngwana itse ga fetsa o belega ngwanona a bona bontle ka gara matlho a ngwana a bona bontle bo makatsang jalo ka e le mosadi a utlwa botlhoko a tlhomogela ngwana gae pelo a etsa leano leano la gae gobane ga e nngwe ntho engwe le engwe ga o e kopa mo ntate modimo ga o na le di-plans mare fela di-plans tsa gago e se tsa gago e leng tsa tsa ntate modimo di-plan tsa gago di a ba successful itse ha fetsa a kopa kgaitsedi ahe ha fetsa ho ho loa serote for ngwana hore a mo fitlhe ka moara sona a a mo kenya ka hara noka nile e ne le sediro tiro modiro wa hore letsatsi le le le le leng kgaitsedi o tla tloa mosong le mme mme a lo fitlha ngwana kgaitsedi a tshameke le kgakanyana le ditšhomi tsa gae fela ena a ntse a tseba the purpose ya go tshamekela mo pela noka ya nnile ke go lebelela gore ga ona ngwana motho ya tla utswang ngwana na la fitlha letsatsi la gore mora farao moradi ya farao ka gonne noka eo e neng ka re ke bona ba e owner o ne a tlhapa ka gara noka itsa tsatsi leo a ntse a le ka mo nokeng a ntse a tlhapa a bona serode wa wa wa tseba ga o le first princess o na le di-bodyguard tsa tsa lefatshe leo ngwana wa farao o ne a na le di-bodyguard tsa gae a kopa lelata la gae gore le mo latele serote seo mo re bua ka the miracle ya modimo itse ga serote setla ba ba sekgomolola ba ba mosa ngwana wa farao e itse ga bona moradi wa farao a a bona ngwana a a- a ba le le le the connection between yena le ngwana mosimane a a hopola gore se taelo e ntata gae a na se tlhaisitse gore ga o na ngwana wa babehebego a tswa mosimane a tshwanetse a phele

motho ya tla o anyisetsang ngwana ona gobane o bonagala sentse a le monyane o tlhoka letsele la motsadi go na le motho o ke mo itseng ya yaka amusa ngwana ona go go fitlhela a ba gola moya o halalelang wa wa thasha moradi ya farao ga ga re bua ka the holy spirit e rona batho ga e kena ka gara maphelo a rona re na le o ignora ga ga moya o galela o bua le rona re re re o ignora ga moya o galela o re guida gore re tshwanetse re tse dintho tse ntle mo pela basadi ba bangwe re le basadi re thritane gantle re na le o ignora the moya galela mare the holy spirit by then sa kena ka gara morwadi ya farao a re oh yes nka thaba thata ha e le gore go na le motho o mo itseng ya ka nka mosetsa ngwana o mo mosimane o montle o le ena itse ga bona bontle lenyolei la modimo la la mmontsha botle mo gara ngwana mosimane kgaitsedi a siena ya gae a a bolelela mme se etsagetseng gore ngwana o fitlhetswe e, ebile o tshwere ke eh, first princess ya ya ya farao itse ha mme wa mosimane a a kena ke tsebo-tsebo ya ya ya lefatshe le le ka kwano a ba le poifo ya gore go tlo etsagalang ka ngwana gage ngwana gage wa mosetsana a mo tlhalosetsa mma o se ka kgathatsega ke buile le first lady a a bona go le molemo gore go be le motho ya tla mo anyisang lerato la modimo re bua ka di-opportunities tse ntate modimo a re fang tsona lefatsheng le le le re phelang ka motlasagolone itse ga a fitlha a a kopana le mmago mosimane a a re ke kopa o nkgodisetse ngwana o o tla fela the opportunity e e mosadi a e tholang ngwana farao moradi ya farao a a re ke kopa o nkgodisetse ngwanona fela o ka se mo kgodise fela for mmere kwa ga o godisa ngwana ona o moanyisa o moanyisa gore a gole ke tlo go patela mosadi a a thola opportunity ya gore a bonde le ngwana wa gage mo a ne a itlhobogile mo teng ga ga moradia a mmotsa gore yo yes ngwana o thotswe kgaitsedi ya um, eh, moshe ke itse ga fitlha a mo tlhalosetsa gore mama mosimane ba mo thotse kana ka nako mme o ne a sena le chance ya gore a ka bitsa ngwana a mo fa lebitso fela mme itse ga kopana le moradi a fare moradi a farao a a mo tlhalosetsa a a re leina la ngwana ona ke ke ke tlo mmitsa moshe ka gonne re mo fitlhetse mo metsing fela ke kopa o nketsetse a favor I will tighten the security of your yard ke ke ke tla make sure gore ntho e nngwe le e nngwe e e- e a e tlhokang bophelong ba gae wa e thola opportunity ya fitlha ya fitlhela go moshe gore a treatiwe jalo ka prince gobane i- imagine lerato leo modimo a- a a neng a na le lona go go moshe a sentse a le le monnyane ho ne ho ntse ho bonahala hore o mosheki motletsuwa wa ntate modimo itse ha tso tsotlhe di etsagala le lerato la ntate modimo momoshe a gola sentle gobane ke ka lerato la ntate modimo ke ke batla gore nna le wena re bua ka kgwedi ya bomme bomme ba babedi kana ba buisana gore ngwane o na re ka mo godisa jwang wena ga o shebile bomme ba o phelang le bona a o ba bontsha lerato na a o na le lerato mo bomme ba o phelang le bona ke nako ya gore le basadi ga a re rataneng mo lefatsheng le le ka kwano e re ga o mong a tlhoka ga modimo a kenela ra pelo tsa rona ga re sebediseng lerato la modimo re berekiseng the opportunity ya go thusana ga kile ya ba teng opportunity e tlhagang ko the first princess a bona gore a thuse ka kana ga ne ba ba shebile ne ba ba shebile ka balata ne ba sa tshwanna go ba le bana mare lerato kutlwele ya ntate modimo ke batla nna le wena tsatsi la ka sheko re bue ka di-opportunity e e modimo a re fang yona ka tsatsi la ka sheko ke opportunity ya go nna le wena re le basadi ha re duleng mo fatshe re buisaneng ke ke nako ya gore re tlohele go criticizana mare re godisane re re tloheleng re re motivatane gobane se re ngata se re se etsang ga re phela re le basadi re na go tseelana ko tlase ke nako ya gore gana nong chance e fitlhile ntate modimo a a re fileng yona ga ga re ya ka lentswe la ntate modimo ga kile a fa mme wa gago mošeng wa nako ya gore ngwana gae a bonde le ena ke nako ya re nna le wena re le basadi ga re tloeleng go tsheyana ga re buildelaneng ga re tloeleng go ba le jealous to each other ga re rapeleng ke nako ya gore ka se se etsagalang mo mo lefatsheng le le ka kwano ka gara bolwetse bo leng teng basadi ba lillo ba kae basadi ba ka rapelang ba rapela ga re rapedisaneng re kopeng tate modimo a re apetse ka maatla jalo ka opportunity ga e tlhaile ga nna le wena ba ba re iputsang gore re tseba modimo re phele go tseba modimo ga nna le wena re seke ra tsheyana ga nna le wena re seke ra sebana ga nna le wena re guidane ga nna le wena re promotane ga nna le wena e re ga wena o na le sona o mo a sena sona ee mosadi ke nako ya gore basadi re tshwareng thipa ka mo bogaleng re tshwarisane joko ena re tsebe gore lerato la modimo ke le le makatsang o re ratile o re file di-opportunity ya go tsatsi la ka sheko ga re kile ra re nna le wena ra seke ra utlwana ga re lokiseng dilo re le basadi re utlwaneng re kope motate modimo se re se buang ka melomo a rona ga re bue bophelo ka melomo a rona e re ga o bua le motho o mongwe o seka bua lefu o seke wa casa anyone ga re kope the holy spirit le ga o ka ba le dintlo tse o utlwisang botlhoko tsela mosadi oo mo rapedise estate ya gore o mo destroye ga re tlhoelane go destroyana re le basadi ga re godisaneng moshe o bile le chance mme wa moshe o bile le chance ya gore a dule le first princess mo fatshe ka di-terms and condition tsa gore ba ka rutisa moshe jwang a ko lebelele lerato la ntate moshe so ke nako tsatsi la kasheko ke nako ya gore nna le wena ga re sebedise this opportunity ga e le gore nna le wena mme waka re le basadi ne re tshayana ga e le go nna le wena mme waka re le basadi ne re sebana ke nako ya gore ga re tloeleng le sebo ga re bue lerato la ntate modimo re a leboga jehova re a o leboga ga o kile wa re fa chance tsatsi la kasheko ya gore re o rapele ga o kile wa re fa chance ya gore bue ka lentswe la gago ga ona ya tshwana le wena we thank you holy spirit oh yes jehova re tla go wena tsatsi la kasheko re re all negative things

re fe basadi lokisa pelo tsa rona re le basadi re ratane re bue ka lentswe la gago re phele wena jehova re je wena re tsoe wena gore re kgone go bona motse wa gago
mamoruti modingwane ke ya go leboga ga o theogile ka mantswe a boitshepo ao a lokisang motho wa mme ke rile ka re ke kgwedi ya bomme ga ko tsena ke senya taba tsa bomme ka ona motsotso ntumelele ke bitse mongwe wa bomme bao ke ba tlotlang thata ebile e le bomme bao ba kileng ya re ga ke bitsetsa pitso ena ya legodimo ba bona e le molemo go tla go nna gore ba nthe ba re mohlanka wa modimo setšhaba sa modimo se re romile sa re tlo ba etelele pele gore tletle ba kgone go bona mmuso wa legodimo ntumelele ke bitse mme yo ke morikadang as one of my mother within ka gare go bokereke mme o ke mo tsayang jwale ka mme wa ka boreneng ka mme wa ka ka gare go kereke mme mmapelo yo o leng ka gare go lefatshe la mothutlong mme mmapelo sebaka se ke sa gago motswadi wa ka tlhatlhoga o bue taba tsa legodimo
ke dumedisa bomme mamoruti ba rona ba bantu reform ke dumedisa bomme ka kakaretso mo letsatsing la sontaga ke leboga modimo ga ke tle ke tlo tsena mo tshebeletsong ya letsatsi la ka jeno ke leboga modimo e re ke simolole ka thapelo leina la ntate le la morwa

Re a leboga gore o lokile Jehofa. Modimo wa ka ga ke tlo tsena tshebeletsong ke kopa maatla a gago le godimo Jehofa. A tsene ka gare go nna Modimo. Go bue wena Jehofa. Nna ke nne motlhanka wa gago fela Jehofa. Ke a leboga lebitsong le le maatla la Jesu Kriste Morena wa rona. Amen. lekwalo la rona le re tlo buang ka lona le e rileng ga ke le lebelela ka fitlhela le re fa tsholofelo le re fa tumelo ke lekwalo le re le bonang mo hesekia chapter 37 go simolola ka verse ya ntlha mme ke tla fitlha mo mowa o ntumelelang gore ke fitlhe mo teng

A mpotolosa mo tikologong yotlhe ka bona a le mantsi thata mo lobung, le gona a omeletse thata. A mpotsa a re, Morwa motho, a marapo a a ka phela na? Ka fetola ka re, Morena Modimo, go itse wena. A ba a nthaya a re, Rerela marapo a. O a reye o re, Lona marapo a omeletseng, utlwa lefoko la Morena. Morena Modimo o bua jaana le lona marapo ao a re, Bonang ke tla tsenya mowa mo go lona mme lo tla phela. Ke tla baya mesifa mo go lona, ke tlhogisa nama mo go lona, ke lo apesa letlalo, ke tsenya mowa mo go lona gore lo tle le phele, lo be lo itse gore ke nna Morena. Ka rera jaaka ke laetswe, ya re ke rera ga utlwala modumo le mokgwasa, marapo a atamelana lesapo kwa lesapong la mong wa lona. Ka leba ka bona mesifa e le mo go ona, le nama e tlhoga, le gona e apesitswe letlalo ka fa ntle, mme go sena mowa mo gona. A ba a nthaya a re, Rerela mowa, rera morwa motho, reye mowa o re. Morena Modimo o bua jaana a re, Wena mowa tswa kwa ntlheng tse nne o budulelegele babolawi gore ba phele. Ka rera ka fa a ntaetseng ka teng, ka fa mowa ke fa mowa o tsena mo go bone, ba phela ba ema ka dinao e le mophato o mo kgolo thata ya ba gona a nthayang a re moro wa motho marapo a ke baiseraele botlhe bona ba bua ba re marapo a rona a omeletse tsholofelo ya rona e nyeletse re fedile ka moo reera o ba re o re morena modimo o bua Jaana wa re, Bonang, ke tla bula diphupu tsa lona, ke lo ntsha mo diphupung tsa lona, lona batho ba me, ke lo busetsa kwa lefatsheng la Iseraele. Lo tla lemoga fa ke le Morena, mogang ke bulang diphupu tsa lona, ke lo ntsha mo diphupung tsa lona, lona batho ba me. Ke tla tsenya mowa wa me mo go lona gore lo tlo le phele. Ke tla lo baya kwa lefatsheng la lona, mme lo tla itse gore

ke lona le ke boneng gore ke tle ke tiise bomme ka lona mo kgweding ya bomme re a itse gore re mo nakong ya lockdown re mo nakong e re sa kgoneng go ya gole re mo nakong e re sa kgoneng go bonana re mo nakong e re sa kgoneng le go ya kwa dikerekeng tsa rona

O botsa morwa motho a re a morwa motho marapo a ne a ka phila na morwa motho a mo araba o re morena modimo go itse wena ga a re morena go itse nna a re morena modimo go itse wena ke fa morena modimo

bomme ba ka ba ba rategang mo kgweding ya bomme ke rata gore o le rotloetsa ke a se a re se feleleng ke tumelo bomme bogolosegolo re rapele thata bomme re rapelele lefatshe lena re rapelele ditiragalo tse di maswe tse di diragalang mo lefatsheng

di tla fitlha ko modimong re rapelela le yona covid-19 ena le yona modimo ke ena a itseng o tlo e fedisa ga re na le tshepo lefatshe lena le tlo boela sekeng gobane modimo modimo ke ena a nang le dipolane ga re simolola ngwaga ona wa 2020 re ne re na le ditsholofelo tse ntsi mo go ona bothata fela ba rona ke gore ga re ira dithulaganyo re ira di-year plan re plana dilo tsa rona ga re tsenye modimo ka gare go diplane tsa rona kante modimo ke ena a itseng diplane tsa re ne re na le tsholofelo mo 20

modimo o re o tla bodulela mowa wa gae mo go rona o tla bodulela mowa wa gae mo marapong mme marapo a tla boa a phela gape gonne marapo a modimo a buang ka ona ke rona batho ba re latlhegetseng ke tsela ke rona batho ba re latlhegetseng ke tumelo ke rona bomme ba re latlhegetseng ke tshepo gore a

ke ne ke re a re seke ra latlhegelwa ke tshepo bomme ba ka ke ne ke re a re tieng morena a re tieng le ga go ka tlhagelela mathata a le makae mo maphelong a rona ka metlha re nne ntse re itse gore modimo o teng re nne ntse re itse gore ga re bua le ena o a re utlwa gonne ga re bala mo jeremia chapter 3 ha re bua re bala mo jeremia chapter 33 verse 3 e ya re bolelela ebile e re fa tsholofelo ya gore modimo o a re invita mo go ene gore re mo rapele ka nnete re tshepele mo go ene gobane ene o tla re bontsha

wa rona letsoho la gago le le maatla a le thaletse lefatshe lena ka bophara covid-19 ke ena ke rapela dingaka dingaka le baoki le ba botlhe di-scientist modimo ba ba lekang modimo go batla se se ka fodisang covid-19

ke a go leboga mmemmapelo ka mantswe a maatla ntumelele ka ona motsotso gape ke tlhatlhoge lentswe la bofelo la go tswala tshebeletso wa letsatsi ke kope mme ntswa ke kolobe go tswa lefatsheng la modikwe moo a tlo re botsang ka ditaba tsa legodimo mme ntswa ke molomo wa legodimo wa reng theoga mme waka

ka ditiro tsa gae tse ntle setšhabeng ga fitlha nako eo modimo a mo gopolang mme bophelo ba gae lefatsheng la batshedi go fela ya ba go ba bohloko mo bathong ba ne ba mo tseba ba phela le ene ba tseba le ditiro tsa gae tse ntle tse ne a di etsa batho ba tsieleha

le tseba gore motho oo e ne e le motho o ne a etsa go etsagale ga setlhe go fitlhile leru le lentsho le a tsielega kore le bone e ka re ka moso ga gona ntho e tla etsagalang bahlolahadi ba ne ba mo tseba mosadi ona ba kopa pita gore re kopa o mpe o re tsosetse yene

do we want people gore ba re leboge na or o etsa ka lerato or o etsa ka gore o batla go boniwa gore ane nna ke a kgona go thusa batho go seng ya kajeko mme mo kgweding ya bomme ke re go wena lengwalo lena a ke le dule dipelong tsa rona a ke re tswele ka ntle go thusa mo re kgonang ga ke re thusa setšhaba kao fela ihlophele family o e tsebang mo o dulang wa e tseba gore o na le family e leng gore e hula ka thata you can pick that family and adopt that family the little that you can share with that family bona modimo wa e bona modimo wa e bona you don't have to tell other people what you doing for that family ga o etsa ka lerato modimo wa bona

ka ntho tse ntle a ne re tlo llelwa ore re tlo llelwa ka gore motho ga tsamaile wa llelwa ore go tlo ba le a significant mark e tlebe e le gore o isile e leng gore it's irreplaceable no one can do what you did wa tseba modimo o re file dineo modimo o re file ditalente go na le ntho e o na leng yona e ke senang yone ntho ya gago o le one ke kopa go sengwa ka jeko bomme ke lefe task go go and do an introspection tsa mo ipatla o bone neo o na leng yona e leng gore ke ya gago o le one wa bona mabitso re ka wa shera mara dineo tsa rona modimo

nakong ena e re shebaneng le yone e boima e re lwanang le ntho e re sa e tsebeng gore lwana le eng e re sa tsebeng le gore ke eng ke nako e re batlegang bo dorkas ba nnete he ba ba ne ba tseba modimo ba ne ba re ga ba gomama ba rapela go tswa le dikeledi ga di theoa dikeledi eo meego eo ga e theoa a theoa le manyeloi ke kopa go seng ya kajeko

Go na le temana mo Baebeleng e re o tseba tse di etsagalang mo kelelong ya gago before o khumama o rapela o sa tlhophisitse tsotlhe tse tshentsanang di tlhophise ke wena so bua ene wa di tseba ka fela re na le di-testimony mo maphelong a rona ra tseba ko re tswang le mo re leng ntse re ba maletse e seng ga kajeko kgweding ya bomme ke re a re o bang bomme ba nnete di teng dikgutsana ka montle ka mo a teng malapa a e leng gore ga go nang ga gona modimo a ke a re fe tlhaloganyo ya o bula matsogo a rona re thuse mo re kgonang modimo a re fe tlhaloganyo ya gore re tsebe go shera wa tseba go shera ke le ha o builda lelapa le lengwe o thusa mosadi o mong ka mathata a na leng ona ka bana ba gae it's sharing because you'll be sharing the wisdom e modimo o fileng yone remember ke re re na le ditalente tse different maybe talente ya gago ga se gore o ntshe mo pheseng ya gago o rekele motho borotho mara maybe talente ya gago e mo lelemeng la gago gore o ka yo bua le bana bale ba ba sokodisang mme o le wa bona wa bua le bona ba utlwa ba utlwa bana ba le o feta mme wa bona wa mo thusa le wena gore ee wa tseba ga o bua le bone don't shout bua le bona so so oseng wa ka jeko ke re ka kgwedi ya bomme re na le ditalente re na le ditalente tse different a re tsamayeng go itukisa a re tsamayeng go agana re le batho a re tsamayeng go aga bana a re tsamayeng go godisa setšhaba ba re mosadi o tshwara thipa ka mo bogaleng wa tseba le ga o le bobe jwang dijo di seyo ka mo ntlong o kgone go tlhakantsha go tlhakantshe o le mme wa tseba gore ke eng modimo o re file botlhale boo ene di jege dijo tseo so ke kopa go seng ga kajeko se ke se sherileng e ka re le nna modimo a ka nketsa gantle le nna ka yo sebedisa talente yaka e modimo a mfileng yone e ka re modimo a ka hlononofatsa thero ena ya dula pelong tsa rona ke kopa mo le leng teng le be le sontaga e monate ka lebitso la papa le la ntate ga beke e qana bana ba ba kgotlhelang dikolong modimo ke o modimo re file ditalente ga ngwana o mongwe a strugela ka homework o se ka re nna ga ke di tsene mo thuse ngwana sekolong mo thuse ngwana o mongwe mo thuse wa mmona o mongwe gana jesi o na le jesi e dutseng ko closeteng ya gago ga o e apare kopa mama mama ke kopa o tsamaya le jesi e ko fa moketekete ko sekolong e ka re modimo a ka retse gantle modimo a retse gantle ka lebitso la jesu keresete morena modimo wa gona amen
mmamoroti modingwane ga mmogo le mmemmapelo ga mmogo le mmemmakolobe ke a le leboga ka mantswe a lona a matle ao a fanneng ka gare go batho botlhe ba bona bogolo ba modimo ka lona ba bona maatla a kileng modimo a laolela ka gare go legodimo go bomme ba kileng ba ba teng ka gare go keteledipele mo bukeng ya gage e boitshepo Modimo a le tshegofatse a le atise ka baka la lebitso la monanarma jesu kriste amen utlwile motho wa ntsho utlwile mme utlwile ntate ba theogile bomme ka ditaba tsa legodimo ke rile ka re ke kgwedi ya bomme ga ke batla go senya taba tsa bona ba bua bogolo ba modimo ba bua ka tseo di etsagetseng ga ke batle go di senya ebile ga ke batle go di oketsa ka ona sebakanyana sena ntetle ke go kope re kope modimo ka thapelo re tswale tshebeletso ena ke re dulang tso letile sontaga se se tlang ba etla bomme ba tlhatlhoga ba fana ka ditaba tsena tsa legodimo ba bua ka bogolo ba modimo too re tsene ka gare go thapelo re kope modimo ga re tswalela tshebeletso ena tlo re rapele modimo re ya o leboga ga nkile wa fana ka bomme

modimo ya lokileng ke a rapela ke santse ke theoga jehova ke kopa go batho botlhe modimo ba amileng ke twatsi ena ya corona modimo e ba le bona jehova ba fodise modimo ya lokileng ba bangwe ba latlhegetse ke meleko le metswalle jehova bana ga ba sana bontate bana ga ba sana bomme

ke a go kopa modimo ke motlhanka wa gago go botlhe modimo ba batlang mosebetsi o tlolla seatla sa gago jehova ee modimo go na le ba ba sa jang ka ona motsotso ona jehova go boima modimo ke a kopa ka boikokobetso jehova re rome modimo ka lentswe lena jehofa re rome modimo roma batho ba gago thata sambodi jehofa gore a kadime family ena jehofa a e neye sa go ja modimo gobane o rile wa re o tla dirisa batho gore ba dire tse molemo tse kgatlhang pela sefatlhego sa modimo theo a jehofa o ba e setse ka magago o teng modimo ya lokileng ba lwala jehova modimo theosa meriane jehova theosa ditlare modimo di ba phekole modimo ke a fafatsa madi a konyana ka gare go batho botlhe bao ba mametse le bao ba sa memelang jehova ba etse se ka mogago jehova a baka la lebitso la morena nna jesu kriste modimo ke a o leboga ke o lebogela tsotlhe tse o re etsetsang tsona ka lebitso la gago la gago sa a morena a go tshegofatse a go boloke a morena a tshwanetse sefatlhego sa a go a morena a go etsetse ka